huan duai thak tak maiin motor accident avangin mutna pahnih vak kan tan a a engpawh ni se kan thlir ho a kan sawi ho hmain ihh ka video e video te hi min lo en chhuah sakin la subscribe lo te min lo subscribe a like comment te min lo tih sak tur hi min engkhawnna ka rawn ngaih tak ngei mai a ni hei tuna kan hmuh ang hianin mimin-- January ni sawmhnih panga sanghnih sawmhnih paruk khanin hei tuna kan inbika kan hmuh a mi te hi Pu Lawmsang leh Pu Sangpuia te an ni a, an thian ho hianin ihh Phulian pah chu Bial Conference KTP Conference sahnaw-- inkhawm leh leh zan te chhim turin an kal thla a, mahse chu chu a hun thleng lovin ti hianin vanduai an awm tawk ta hlauh mai a pawi kan ti hle. An thian thima hlim taka KGB eh conference inkhawm te chhim tura an kal hetianga vanduai in awm tawk hi a pawi tak zet zet a tichuanin eh an thianpa pu Lalminzira erawh-- Tunah hianin hliampui tuarin damdawi in lamah enkawl mek a ni thung a ni. Khawtlangin vanduaina accident nga phlak chang mai kan tawk a ni tih khawthianawm phulen ten an han hriat meuh chuanin ihh. rawn tlan thla in tikhan in he phawlian te zawng in ten in rawn tan pui in kan khawhar leh kan mang an hla in eh chet suai na hmun ah an rawn tlan thla a tichuan in phawlen te phei chuan in kuang te a rawn tum in-- Kan buaina tur zawng zawng min lak pian sak a, a lawmawm kan ti tak zet a ni. Phulen thalai rual eh chetsualna hmuna kan kal zawng zawng te chungah leh eh phulen uaime kuang min tum sak tu te chungah te zawngin thalai rual chetsualna hmuna min rawn kalpui tu zawng zawng te chungah thinlung takin luangkawn khawtlang, Chuan lawmthu kan sawi bawk a ni. Mihring kan lo nen mihring kan indaih dawn lo a ni tih hria in phulen mi eng emaw zah te zawng in lam pang te thleng in min ben pui tur a an rawn kal pawh kan lawm em em bawk a ni. Zonan Zemawi chawinung tu phulen yma te zawng in yma te vul zel rawh se tih hi kan duhsakna a ni e. Chu Lal Lawmsanga hi kum sawmthum pasarih a ni a, a nupui fanaute neiin fa hi pali an nei a ni. An fate hi naupang te te an la ni a, an la ina tum tak zeta pa tel lova hun in an hmang chho tur chu hmuh an hriam khawp mai. Tichuan Pu Zukii Lalthansanga hi kum sawmthum leh pathum a ni a, ani pawh hian fa Thum nei pahin tunah hianin naute an pâl mêk a, thahni thum a ni lam chho vang a, naute thar an nei mai dâwn a ni. A nupui tâna a hreawm tûr zia hi ka hmuh tuah ngam lo, a hreawm dâwn êm asin. Pasal suan hlim deuh maiah He fasen an han pawm zo chhui chho zui dawn chu a ni si. Zan dar khate chuan biah leh dawn hnai ta. Aw ruang hi a lo thleng dawn tawh a, chubang chuanin ruang hmuahna lampang kan hawi tawh dawn nia aw. A banga thla ngai tehlul em aw. Umm a lo thleng ta a, an lo thleng dan ta e. Thlak tak mai ni. Zaninah hian kan khua luang tawn chuan an chhiat tawn tawk a. Dah thlak hle a ni hei, ruang pahnih ngawt mai a rawn chhung a.

Zo no ila a chhungte Pu Ramhlaka te chhungkua, Pu Ralkap Kima te chhungkua, Pu Lalram Heta te chhungkua, Pu Sang Hun Chunga te chhungkua, Pu Bi Zaliana te chhungkua, Pu Lalrem Thangi, Pi Lalrem Thangi te chhungkua, Pu Samuela te chhungkua, Pi Ramding Liani te chhungkua,

a ni dawn a ni tichuan a inrawn pawn kan ziak hmel thei meuh lova phul nen atanga lo kal te zawng in atanga lo kal te thanglai lung atanga rawn kal te pawl rang atanga rawn kal te huai buang leh a chhak tlang dawng atanga rawn kal te kulawng lung leh hengate chhungkua suangpui lawng leh a piah tlang dung atanga rawn kal te.

Khawtlang chuan a ni tangkai em em mai. A sawimawi lutuk hetiang nge kan han tan hi Kulawm sang hi kan ei ta ki zet a. Yma thil tih ni khuah a zai te, khawtlang thil tih tur ni khuah a zai te kan han hre tawh lo tih hi kan ei tak ta zet a ni. Chuan hei chu Sangtea Ula Thanchhana hi. A kan thil tlem azawng han sawi ve leh thung ta ila, a nu pawh hi.

Chhungkaw hlim thin tak leh nupa eng ngai tak thin te chu tunah chuanin thihna kut buatin a then chhung ta a nupa inzui em em mai. Nupa in ringrâwr tak an ni ve ve a Puramsangate nupa leh Pu Thansangate nupa hi an nupui fanaute chantur han lo tawh hian a rapthlak tak zet zet a ni. Pathian thlamuanna an tan kan ngun sak tak meuh meuh bawk a ni. He lei a hlim taka an zin kawng an chawhzah ruh pawh a ni ta a.